Özüňiz bilýäňiz, tohum deregli biziň öz dilimiziň birligi geplapy gerek märhelesinden başlady. Döwlete telgraf gurmaga durduňyz. Döwlete telefon gurmaga durduňyz. Başga bir ýolla bilen gitmäge başladyňyz. Biz hökmän imanymyz bar, eger şo zatlar bilen bolmadykda bolsa, urşy bolmaly bolsa alardyk. Adamyň ýüregine bitin gelen iş etmesinden şirin hökman dili bir bolandan soňra hiç zat bilen gaýra durmaz. Ogam biz indi şu wagt ýag eden gürrüňimizi başdan aýak yzarlap gelmek üçin hemmejigi dilbirlige barýar. Hemmejigi agzybirlige barýar, hemmejigi birbolmaklyga barýar. Araň bölünen ýerinde däne nägadar zelel çekilýäni hem näze görnüp dur. Şaýatly şu dil agyzlaryny al edip, öz neplerini bir tor garyp paýhanyň bokurdagyny gurdan şöwraly şaýat gelen näbata şu wagt biziň araňyza? Gelere-de ýüzleri ýok olaň. Näme şüp geldiler? Olam ör-ör haklaryny ýakmadylar ahyry. Käşgem şu dört-bäş sanaň hakyny ýaran ýakan bolsalarmyşdyk. Bir towar oturan bilýän-bilmeýän garybyň hakyny ýapdylar. Bir towar bilmeýän, bilmeýän näinki bilmeýä, bilýä, gadymky döwrandan galan ýüzleri bilen, ýollary bilen, tanyşlary, bilişleri bilen bir towar adamyň agzyny alartdylar. Nemä bir towar adamyňy çörekden goýdular. Indi bilerler eden işleriniň netijesini. Munta oň mugabylynda agzy bir bolup hereket eden adamyda netijesini görer.

Ýene-de bir düýpden ynanmaly zadymyz şuki, adam her ardymyny ardandan soňra, ondan soňraky ardymyny nähili artmalydygyny bilmejek bolsa, hökman şol ardymdan ýola gidibilmez. Soňraky ardymyňy nähili artmalydygyny biljek bolsaň, adam eşitmelidir, bilmelidir, soraşmalydyr. Ýola saljak adamdan kepine gulak asmalydyr. We şuny etjek-de bolsaňyz, siziň itadiýaňyzyň içindäki, itadiýaňyzyň meselesi bilen bolýan jeleseden başga, Size hiç wagt ýola saljak adam ýokdur. Ittihadyýelerimizi, ittihadyýe serdarlary, namaýyndalaryň üýşüp edilýän gürrüňleri, berilýän nesihatlary, nesihat gide berilýän dessurlar, ýol görkezilişinden başga hiç zat ýok. Aýtjak bolýanym şi.

Bu obaň adamlarynyň ýetýän bogumy gelip şurasy bilen tamas tutmaly. Gelip şurasy bilen gürrüň etmeli, näme gürrüň bolupdyr diýmeli. It a diýýän ugran jelesesinde näme gürrüň etdi, nämeden gürrüň geçdi? Tohumyň gürrüňi nädür bolupdyr, telektur nädür, döwlet näme diýipdir bize, näme diýjek bolýar? Biz nädüre durmaly bir zat diýjek bolýarmyz? Şu zatlaryň hemmesini şuralaryň wezipesi obalara düşündirmeli. Şura nirden Öz bilýänleri öz jaýynda artymyzrak bilmeden üçin öz mähällerinde gurulýan ittihadyýede hökmän şirket etmeli, şirket etmesede şu ittihadyýelerden ýeke-ýeke soramaly. Siz ýeri gerek bolanda hakyňyz gawy soraýaňyz. Emma şu zat ýerden-de beter gerek zatdyr. Ýer diýýänleriň elde saklamak gerekdir. Bir alakanda iş tamam bolanok, sak boljak bolsaň şu bilimlere ýetmeli, şu ýol salgylara ýetmeli, şu ýola salnyşlara ýetmeli, ýetjek bolsaň Italiýa namaýendeler bilen gürrüň edip almaly hemişe. Italiýadan soramaly, sen namaýendäň Italiýa sertaseri gitdi, palan gün palan obada oturyşygy boldy, şo zada näme gürrüň boldy diýmeli. Şo gürrüňleri açyklap eşitmeli. Etmeýän Italiýa bolsa, ýowuzlyk köketýän bolsa şolary aýyrmaly. Ýer almak diýerleri, ekmek diýerleri, miwelabada eýe bolmak diýerleri iki günlük, üç günlük däldir-de, aňsatlam eliňizde durmaz. Eliňizden aýrylar diýjek bolamok. Her nagadar başardygymyzça şony gowrak duruzjak bolmaly, hemişelik gaýymlajak bolmaly. Hemişelik gaýymlanmadan üçin sagat şu gurluşygy, Şu bohumlary bir-biri bilen gaýry saklamaly. Her bohum öz ýetýän ýerine baryp durmaly, şu zadyny almaly zadyny içmeli soň içip yzyna gaýtmaly. O bohum gitmeli ondan içmeli, o gitmeli ondan içmeli. Şeýdip şeýdip şu çatakly mydama bir-birine ýetişip durmaly, üzülmelä arasy. Bir adam şu wezipesiniň etmeli ýerinde etmäni, şo bohum üzen ýerinde hyýanat edýä halka. Halan zat etýär diýsek, bile aňsatmyka diýmäň. Ýa şu adam gözüňe görnüp, gözüňize görnüp durmansoň, ähmiýetsizmika diýmäň. Her bir zadyň netijesi işden gelýändir, ewa. Her bir zadyň netijesi edenje öňe çykýan näder. Suwuň aşagy nowut ýakanja ony gaýrana-ow ahyry. Ýarym saatdan soňra gaýnaýar, ýa bir saatdan soňra gaýnaýar, hodyna görä. Eden işiňiz beter telege bolsa gazanjak netijesini görersiňiz. Emma her gynalsa, gawşak gymyldansa, bilaň netijesi uzakdan çykar mantygaň içinde. Şoňa görä aýtjak bolýarym, siz wezipäňizden hiç wagt özüňiz gaýra çekmäň. Wezipe diýýänleri size başga ýerden gelip bir zat üstüňize salnanok. Öz etmeli işiňiz.

Tiz jogapkärçilik bolmaly-da. Boýun alan wezipäňizi gowy ýerine ýetirjek bolmaly. Gawny gowy ýerine ýetirip bilmejek bolsaňyz, bir kemçilik arasyna girjek bolsa, gaýyrlamaly-da. Ertäki gün adam ýüzi gyzaryp duranyndan başarmajak işini boýun almaly. Biz muny ynanýarys, muny-da bilýäris. Her adam gelenje oýna aňry başy gawy adam bolup çykmaz hiç wagtda. Aňry başy bolmaz adam diýýärler, uradyja oýna.

Gepläp men palan zat edibilmedi, maňa palan diýdile diýip-de gaýra çekiljek bolan ýa göwnüňi gawy duýjak bolan hiç wagt bujur bolmaly däldir. Ondan soňra-da biziň size palan zady gawy edeňzok, ýarysyndan köbi şeýle bolupdyr diýýänimiziň illeti sizi sawutmak däl. Biziň agydamyz. Adamyň gyşaran ýerini aýtmaly dogry gider ýaly. Gyşaran ýerini aýdyp däne şony beter gyşartjak bolamyz dogrylamak bilen. Siz diýip elbetde biz sizden olakan dä biz siz ýalam. Siz çäde ýok kän işde. Biz öwrenen zatlarymyzyň känisini sizden öwrenýäris. Bir okymak bilen iş bitmeýär hiç wagtda. Siziň özüňiziň işde toplan tejribäňizi her bir adam işdädir. Siziň käläp ömür gerekdir, siziň käläp işde gezmek gerekdir, siziň käläp işe bişmek gerekdir, siziň käläp azerow süýjini dady görmek gerekdir, ta adam bişsin, hemme zat ökde bolsun. Aýtjak bolýanym, biz-de öz bilýänimizden, öz başardygymyzdan size gerek ýerleri, ýetne ýerlerini düzeltmek, ýetne ýerlerini doldurmak biziň niýetimiz, başga hiç niýetimiz ýok. Şuňa görä aýtjak bolýanym, ýaňky şuralar, Ekişe ekdik, tohumyna sepdik tamam boldy, indi işimiz ýok diýip, ödädir iş diýerleri. Ekiş ekmeg-ä siziň hemme işiňiň gapdalynda bir iş, müň işiňiz barada diýe biri, birini bitirip bilsiňiz täze. Iş diýerlerine, wezipe diýerlerine.

Biz eger ders ýörgümiziň başynda aýtýarys iş siz bilen bitýär diýýän bolsa, oň yzyndan-da biz bitirýäris diýip bilmeris-ki, biz etjek diýip bilmeris-ki. Ýuwaş-ýuwaşdan siz ýokara çykmaly. Ýuwaş-ýuwaşdan siz şu ökdeläň işleriňizi başga heniz işi bişmedik adamlara ýa ýoly gaw salgy beribilmeýän adamlara siz beribermeli, siz bermeli, siz bitirmeli, siz köwk etmeli. Siz ýola salmaly. Türkmensahrany şujagaz saklamak, Türkmensahranyň hakyýanan adamlarynyň hakyny ýetişdirmek bir adamyň, iki adamyň ýa bir obaň, iki obaň wezipesi däl. Siziň hemmäňiziň wezipäňiz. Heleýden erkege, oglandan uşak hemme jiginiň wezipesi şi. Şol Türkmensahranyň bir ýerine bir zelel gelse ýa bir hemmesine bir ençejik zelel gelip başlasa, siziň hemmäňize gelip başlardyk ahyry. Men ýalňyşanym bilen bir maňa geler, ýa bir oňa geler, ýa o ýalňyşdy diýip oturanyňyz bilen bolmaz. Hatda, ne tena öz işiňizi, öz wezipäňizi gawy etmeli, gapdalyňyzda däne ters gymyllaýanyňyzy ýa gawy işini etmeýäňizi-de o-da wezipäňiz. Ondan-da baryp hesap almaly. Sen näme üçin şü, borjy boýun alyp dursaň, gawy ýerine ýetireňok.